Тыһыынча тоҕус сүүс аҕыһыынньыс сыллаахха олохтоох Сэбиэт председателэ Егор Егорович Ильин уонна култуура дьиэтин салайааччыта Зинаида Петровна Ноговицына көҕүлээһиннэринэн нэһилиэк драм коллектива Николай Дмитриевич Слепцов Тобулаахап Айталыына диэн трагедиятын туруорарга санаммыта. Айымньыны туруорарга биир дойдулаахтарын, Саха СССР үтүөлээх артыыһын Спартак Петрович Федотовы көрдөспүттэрэ. Куораттан кэлэ-бара сылдьан артыыс баҕалаах дьону

И, конечно же, что ваш безграничный талант процветал еще долгие-долгие годы. Сүрүн оруоллары Светлана Ефимовна Рафаилова, Егор Егорович Леонтьев, Полина Петровна Семенова буолан көрөөччүлэр астыналларын гына онньооттура. Бу испиктээкилтэн кыым саҕан барыта саҕаламмыта. Оройуон култуураҕа отделын үлэһиттэрэ Горохов Дмитриева уонна Саха Республикатын үтүөлээх артыыһа Спартак Федотов сүүрэннэр, көтөннөр драм-коллектив үлэтин культура министерствотын хамыыһыйатыгар көрдөрөн тыһыынча тоҕус сүүс аҕыһын алта сыллаахха алтынньы сүүрбэ тоҕус күнүгэр театрга народнай аат иҥэриллибитэ Кэлэн иһэр төрүт сылгытынан, отут биэс сылгытынан истиҥник эҕэрдэлиэхпин баҕарабын. Бастатан туһунан бу театр туһунан кэпсиир буоллахха, бу театр элбэх хайысханан үлэлиир. Онон режиссера Баглена Алексеевна буолар. Бу мин сөҕөрүм диэн баар кинилэр Үлэ кэнниттэн кэлэннэр мустаннар бу кинилэр элбэх хайысхалаах артыысалары туруораллар. Мин икки тыһыынча уон үс сыллаахха кинилэргэ тэбирсэн турабын. Онно миигин урукку баһылык, урукку баһылык диэн буолбутун Зайцев Юрий Николаевич Имран ылан духовнай сылын халай халмас дууһугар диибит. Онтон ыла билсэрим. Ото духовность ынтыын вопрос буолаат Оннук диэн этэн тураллар. Уоннаттан кинилэр бу биһиги Сахабыт сирин культуратын уонна этэргэ дылы ахайын суруйааччыларын Лавийский хоруйус драматургдарын хайысхатынан пьесалары туорааллар. Мен билин биир өйдүүбүн. Духовный сылыгар Степан Епремев Ибирэйигэр анаан Покровскай куоракка Саргы түһүлгэтигэр улахан пьесаны туруоран тураллар «Кигит» диэн. Манна зала тобустулар этэ. Бүтүүтүгэр дьон махталын Көй баатык комедияны көрдөрбүттэрин күн бүгүҥҥэ диэри умнубаппын. Дьэ уонна да атын элбэх буолар буолааччы. Оннуттан Никита Степан Епремьев куорат кыыһын эмиэ туруорбуттара атын даҕаны суйааччылар кэмнэрин Ону бу тэрийбит киһиннэн кинилэр киэн туттан ааттыыллар Спартак Петрович Пилотабы. Ото Спартак Пилотович бу Саха СССР үтүөлээх артыыһа, кэлин народнай артыыс аатын ылбыта. Бу Спартак Петрович туһунан оттон легенда буоллаҕа. Кини улахан Киһи тыһыынча тоҕус сүүс алта уон сыллаахха Беларусь пиилин туруорбут үс ракета диэҥҥэ артыыс ата киинэҕэ уһуллан турар. Ити кэнниттэн кини аата-суола биллэн, оттон бу биһиги Саха Республикатыгар даҕаны отороту сыр буолла. Ол биир союзная республика баар. Бу киинэ сайдыытыгар, саха киинэтин сайдыытыгар улахан оруолу оҥорбута диэттэхпинэ сыыһам суоҕа дии саныыбын. Ол курдук оттон кини бу төлө Нөмүгүгэ оттон пенсияҕа тахсан баран күнчэ тоҕус сүүс сэттэ уон икки сылтан режиссерун үлэлээбитэ. Ол кэнниттэн оттон билигин ити бу театр Алена Алексеевна ыыта сылдьар киниэхэ улахан махтал үлэҕэ төссө салҕанан бара турдун эйигитин барыгытын доруобай буолуҥ ыалдьымаҥ ситиһиилээх үлэни Тыйаатыр киһи үчүгэй санаатын уһугуннаран сайыннарар оскуола. Тыйаатыр киһи күннээҕи эрэйин, буруйун умуннаран сүрэҕин-быарын сымнатар, тыйаатар. Киһи хараҕынан көрбөт олох-дьаһах кистэлэҥин көрдөрөн үөрэтэр, өйү-санааны кэҥэтэр, дириҥэтэр. Быйыл Спартак Петрович Федотов аатынан Нөмүгүтээҕи народнай тыйаатыр отут бэһис